Ragilli Mathurin a ya deuet a-raok. Hen doa komadet an traktor Ford Ferguson ha en doa bet an traktor diouzhtu. Ha m'emañ goulennet unan yen eo bet o lavaret din oa nemet c'hwec'h miz garantiset, pas c'hwec'h miz. Setu me 'chouje hag emaomp bremañ e miz Du. c'hwec'h miz da baseal tout ar goañv, va zad lesk ehanon da brezañ dour gant ar machinoù-se, da ober pezh-fank war ar parkeier. Setu m'o lavaret dezhañ ma dal anezhañ betek miz Ebrel, hag e kemerin anezhañ e miz Ebrel. Evel-se e vezo ar garanti vale warnan e-pad ma vijen e labourat.

Rak bezañ bet betek du-se e vez e vez penaos e vez graet evit starnañ bravañ outan e alar. En alar evel daou alar en doa, unan kleiz hag unan div, stag dindanon hag e vez lakaet da labourat a bep eil, pep hini tro kwa. Ya, ha din-me e vez penaos e vez staget an alar-se e-unan. Ya. Ya.

A ya me dve buan int goude, dve buan goude. E Kastell ec'h anavez e-unan Herve Ollier. An ni a koumanant Kerisdel. Ya, gwell ran piv eo. Hennezh a eo eat da Landig a fin da verzañ er marc'h, en doa da verzañ er vor, hag adarc'h an ar marc'h en doa prenet Tanta Ferguson da istreiñ d'ar gêr. Evit mestr priz.

Hag an ostilhoù zo deuet da-heul war-lerc'h kwa. Ya, ya.
Alies pa veze kemeret traktor e veze kemeret ivez nalar 'ta ya da get. Nalar eo an ostilh kentañ a veze lakaet war-lerc'h hag ar charavan a veze trouet a limounoù ha lakaet un tamm treust e-kreiz pe un tamm gwezenn ya. Me 'moa lakaet ur wezenn em lec'h, soñj. Ur wezenn emlec'h, troet ur wezenn ha lakaet ur wezenn emlec'h dindan hag er roñfel eo graet din ur rugenn da lakaat penn da stagañ aour. Hag e veze kaset brigolioù da Gastell ivez, gant ar gajenn. Ya, ya, ya.

Ya, hag hennezh a yoa netra ne bivi tud er c'hooperativ hag oa bet embauchet Jean Le Sann eus ar Savenel, Jean Le Sann e gichofer warnan, a oa nemeti atav mestr Jean Le Sann labourat gantan, an den all ebet. Hennezh eo chofer hag ez ea eus an eil koumanant d'eben tu... Ha tred ar c'hooperativ, quoi. Evit tud ar c'hooperativ, ya. Hag hennezh a rea labour.

Alaer poun, alaer karof neuze, er poun. N'en deus bet kemeret neuze un trakteur, un trakteur brasañ evit ar pezh a gemere bizanted hag ar re hag oa staget da vont da labourat evit hon dud. Hennezh laboure evit ar re all. Ya. Ya. Ya, ar brasañ dud o doa ket labour par bloaz en trakteur. O doa ket labour evit mate evit lakaat penn-ha-penn er micher labour. Setu ur brasañ dud tapotier eo da trekerien a zeer da labourat da tudoù familh ha d'an amezeien d'ober al labour. Kar estreget treiñ douar petra veze graet ganto benn fin Ya, goumesamant e veze dreist-holl troet douar ha charreat, charreat trepounner. Pa vez trepounner, pa veze treas ha charreat. Me memes bet graet e-pad tri be ar bloaz charreat treas er poun bihan. Trec'h gwenn sesanteg da zigas da parkeier amañ da lakaat gant ar brikoli. Ya. Setu gant an trakteur e veze Hag aesoc'h. eh, ya, m'eus bet graet ar remork spesial neuze ba e Kastell, e ti eh, Riou, ba rue Pougnevez, oa eh, Riou eo eno, hag eh, eh, egile er koef. Kreñv, daou daou varichal hag a staga d'ober remorkoù. Ha biziañ, Julio Biziañ e komañse d'ober remorkoù ivez. Ya, setu emañ graet ar remork hag an treaz 'veze karget gant ar bal ha diskarget gant ar bal. Ar re kar veze ket veze ket remarkoù da wintañ a yoa re habil ouzhomp karget gant ar bal ha diskarget gant ar bal goude. Hag e ren c'hwec'h tro bemdez. C'hwec'h tro? C'hwec'h tro bemdez Pontbihan. Mont da Bontbihan kargañ remarkad ha distreiñ, diskaret anezhañ bar ar park, mont a ren all. C'hwec'h tro bemdez e ren. Ya. Setu er gomañsamant e-pad tri pevar dervezh e veze marv an divrec'h. Karget reas da se.
hag muiañ mar gellem lakaat marc'h bal e-se mar yaoun. Met benn e-zervez ez an em serret bet ken remm ket van ken evit kargañ c'hwec'h c'hwec'h amokad ha diskargañ lid. Ya.
Sapre micher, hein? Ha veze ma dezhe peder pemp tonell 'barzh. Ya. Ya.

Sikour-paeañ traktor e sevel istig da labourat evit an mezegenn. Ya. Hag evit treiñ douar ez ez ea buanoc'h ivez evit al loen koa.
Ya, un tammig buanoc'h ez ea. Neuze lod o doa ket kezeg vat, lod all o doa ket a dud vat da c'houzout labourat ganto. lod all o doa labour all d'ober gant o c'hizig. Labour all d'ober gant o c'hizig. Setu an trakteur e veze lavaret da unan all dont gant e trakteur ha treiñ ar park. Ha goude perc'henn ar park ha lakaat noget war he loen hag a stage da ogechat an douar diouzhtu ha da voloerat e veze prest diouzhtu ar park da... da blantañ bregoli pe un trichaod. Ya. Prez tu, c'est du honnezh en amzer avait si. Et là, dal, différent que treiñ un ern dre gezek, ha goude memes tra o gejat ar rouerat.
C'est du, vije bet a batehe an amzer, an nevez amzer, c'est tout, donc c'est sûr, e vije bet deuet e vije bet deuet da c'hlepa. Setu diaes da labourat goude, a doare rank ar gedal. Hag ennañ eo krasañ an dije graet an douar gant an heol. Setu an oged en dije graet vat bet war ar pouloud. Setu un avantaj memestra, ya. Treiñ an douar. hag pa veze kefoù da dennañ. D'ar poent-se e veze lezet dek vloaz, memes betek kefoù trizek vloaz. Kefoù ha trichaout Ya, kefoù ha trichaout.
Ya. Gant un tracteur vez... Kefoù bras e veze.
Hag a vije ret lakaat tri pevar loen ouzh an alar da bentel anezho. tri pevar loen. Setu e vije bezañ ket goulenn kezeg en amezeg, ar brasañ atañsoù doa nebeut daou loen. Setu daou loen a voe da dreiñ dour patatez, n'der ket ken don. Met da dennañ kefoù ar tichaod e vije bet ret lakaat pevar loen. Pevar loen gant an alar bras neuze, ha poumper.